Salam hormatly adamlar. Bu gün biz onunjy sapagymyzy geçýäs. Köpeltmegiň paýlaşdyrma häsiýeti we amallary ýerine ýetirmegiň tertibi. Ilki bilen köpeltmegiň paýlaşdyrma häsiýetine seredeliň. Paýlaşdyrma häsiýeti iki sany dürli paýlaşdyrma bölünýär. Goşmaga görä paýlaşdyrma we aýyrmaga görä paýlaşdyrma. Indi şu ýerde görşümiz ýaly, a goşmak, b köpeltmek, d bolsa, şuňa goşmaga görä paýlaşdyrma diýilýär. Sebäbi arasynda goşmak bar. Onda a-ny d-e köpeldýäs, ad diýip ýazýas. Goşmak, b-ni d-e köpeldip, bd diýip ýazýas. Şuňa başgaça köpeltmegiň goşmaga görä paýlaşdyrmasy diýilýär. Indi köpeltmegiň aýyrmaga görä paýlaşdyrmasy, bu-da edil goşmaga görä paýlaşdyrma ýaly, Ýöne goşmagy derek aýyrmak dur. Onda a köpelen d, aýyrmak b köpelen d bolýar. Indi şu ýerde mysallara seredeliň. Ikisine-de bir-birden mysal aldym. On bäşi aýyryp alty aýyrmak üçe köpeltsem, altydan üç aýyrsam, üç bolýar. On bäşi üçe köpeltsem, kyrk bäş. Indi paýlaşdyrma häsiýeti boýunça işläp göreli. On bäşi alta köpeldýän. Dogsan bolýar. Peki on bäşi üçe köpeldýän? Kyrk bäş bolýar. Onda dogsandan hem kyrk bäşi aýyrsam, kyrk bäş bolýar. Ikisiniň hem jogaby kyrk bäş çykdy. Bu ýerden şul usulyň dogrudygy gelip çykýar. We dördi bäş goşmak ikä köpeltsem? Dördi bäşe köpeldýän? Ýigrimi bolýar. We dördi ikä köpeldýän? Sekiz bolýar. Onda ýigrimini hem sekize goşsam, ýigrimi sekiz bolýar. Biziň jogabymyz ýigrimi sekiz. Bäşi ikini goşup dördi köpeltsem hem ýedi bolýar. Ýedi köpelen dördüm ýigrimi sekiz. Jogaplar gabat geldi. Indi indiki temamyza geçeliň, amallary ýerine ýetirmegiň tertibine. Indi amallar näl ýerine ýetirilýär? Eger biziň mysalymyzda ýa ýok bolsa, Başda köpeltmek bilen bölmek ýerine ýetiriler, soň goşmak bilen aýyrmak. Olaryň ýerine ýetiriliş yzygiderligi nähili? Çepden saga birinji gelen köpeltmek bolsa, birinji köpeltmek ýerine ýetirýär. Çepden saga gelende bölmek bolsa, birinji bölmek ýerine ýetirilýär. Köpeltmek bilen bölmek ýerine ýetirilenden soň, çepden saga seret gidýäň, aýyrmak bolsa birinji aýyrmak ýerine ýetirilýär, Eger goşmak bolsa, goşmak ýerine ýetirilýär. Meniň bul aýdanym ýa ýok halatydyr. Indi şu mysala seredeliň, şoňa bir mysal. Bäş müň ýedi ýüz segsen birden men ýigrimi sekiz köpelen ýetmiş bäş, bölmegim ýigrimi bäş, goşmam ýüz ýüz elli alty bölmek on iki diýen mysaly işläp göreliň. Çepden saga seredýäs, ilki bilen ýigrimi sekizi ýetmiş bäşe köpeltmek gelýär. O-da bizde iki müň bir ýüz bolýar. Iki müň bir ýüzi men ýigrimi bäşe bölmeli. Goşmak, indi şu ýerde eger şeýle aýratyn gelse, arasy goşmak bilen aýrylsa, men şony aýratynlykda işläp bilýän. Bir hatarda. Men şu ýerde ýigrimi sekiz köpeltmek ýetmiş bäş işlänim üçin, bir ýüz elli alty bölmek on ikinem şol bada işläp bilýän sebäbi arasynda goşmak bar, olar goşmak bilen aýrylan. Onda ýüz elli altyny hem on ikä bölüp, on üç ýazýan. Indi, bäş müň ýedi ýüz segsen bir aýyrmak iki müň bir ýüz, bölmek ýigrimi bäş, goşmak on üç galdy. Bizde şu ýerde çepden saga seredenimizde, bölmek dur. Onda ilki bilen bölmegi ýerine ýetirýän. Onda, iki müň bir ýüzi ýigrimi bäşe bölsem, bizde segsen dört emele gelýär. Onda, bäş müň ýedi ýüz segsen birden men segsen dördi aýyrýan. Emele gelýär, bäş müň alty ýüz dogsan ýedi, goşmak on üçi şo durşuna göçürip ýazýan. We şondan soň ikisini goşamdan soň bäş müň ýedi ýüz on bolýar. Biziň jogabymyz bäş müň ýedi ýüz on boldy. Indi başga ýagdaýa seretsek, eger-de mysalymyzyň içinde Ýaý bolsa näme etmeli? Mysalymyzyň içinde ilki bilen ýaýy işlemeli. Ýaýyň içinde hem, eger ilki bilen çepden saga seredip gidenimizde, köpeltmek bilen bölmek bolsa, onda ilki bilen köpeltmek bilen bölmek işlenýär, ondan soň goşmak bilen aýyrmak ýerine ýetirilýär. Onda biz şu ýerde otuz alty müňi Paýlaýas, Ýaý açylan, altmyş iki goşmak on dört köpelen iki, aýyrmak ýigrimi üç köpelen bäş. Men on dördi ikä köpeldýän, ýigrimi sekiz bolýar. We şol bilen bagly ähli sanlary ýazýan. Şol bilen bagly diýenimizde, köpeltmek we bölmek bilen bagly bolup duran. Otuz alty müň bölmek ýaý bolup dur. Şonuň üçin ol bir aýratyn bir aňlatma bolup dur. Aýyrmak ýigrimi üç köpelen bäş. Aýyrmak bilen bölüneni üçin aýratyn işläp bilýän. Eger şu ýerde köpeltmek ýa bölmek bolan bolsa, men garaşmaly bolardym. Onda, altmyş ikini ýigrimi sekize goşýan, dogsan bolýar. Onda, otuz alty müňi dogsana bölsem, dört ýüz çykýar. Men bir ýüz on bäş goşamok hiç bir zada, sebäbi bir ýüz on bäş aýratyn ýekeje özi aýyrmak bolup dur. Aýyrmak iň soňunda ýerine ýetirilýär. Dört ýüzden Ine bir ýüz on bäşe aýyrsam, iki ýüz segsen bäş bolýar. Ine şu ýerde aýyrmagymy ahyrynda ýerine ýetirdim. Ýene-de bir mysal aýdaýyn. Eger köpeltmek bilen bölmek ýok bolsa, ýaýam ýok bolsa, onda çepden saga seredenimizde goşmak birinji gelse goşmak işlenýär, aýyrmak birinji gelse aýyrmak işlenýär. Öýüşleriňizi belläp alyň. Şu ýerde men öýüşine san aňlatmalaryň bahasyny tapyň. Ýa-da ýokardaky mysallarymyza degişli üç sany mysal aldym. We deňlemeleri çözüň. Deňlemeleri çözmeklik hem öňki temalarymyzy gaýtalamak bolup durýar. Mundan başga-da mysallar kitaplaryňyzda bardyr. Şuň bilen sapagy geçip gutarýarys. Işleriňizde üstünlik arzuw edýän. Bolýa sag boluň.